Salam diýip, çykdy senden tamam diýip, Bäş ýyllygy bäşe goýman, dörtde etdiň tamam diýip, Gapymyzdan ädimlänine otuz ýedi Ýeňiş ýyly towzasyna gap tapmady Kilwanymyz Şemsi gol. Obamyzdan günüň-güni degirmene gelýän galla, Öň mahalda otuz ýylda ähli iýen gallamyzdan ýetmiş esse köp la walla. Her gün üşüýän towza hakam bir obany üpjün etjek, telpege müň gerdi ýokan bir tegelek nana ýetjek, diýip, ak daşardagyny kakan mordy wäşi kilwan. Uzyn gije gulaç dokap, başa gaýdy Asman pälwan. Asman dokap ýetişdigi çuwalla bolup ýetişýärdi, oguljygymam dokmamyzyň erşini ýolup ýetişýärdi. Biz-ä düwüp ýetişýärdik, olam gyryp ýetişýärdi, ýene kowup ýetişýärdik, ýene baryp ýetişýärdi. Garaz nätjek, üç ýaşyndan kömek berip ýetişýärdi. Kolhozymda esse ýarym bitdi şo ýyl hemme plan. Taýmazygam baýrak aldy, üç gyňaçlyk gyzyl elwa. Buşlugyma ekiz ogul gutluk berdi Asman pälwan. Pişmemisiň, çelpekmisiň küde boldy saz. Ekizleri goýduk boluş şatyrdazy sallanjagymyz. Dört-bäş kilä öwrenişen ýüp çydamady ýarym puta. Bir atadan ýeke Taýmaz, indi görseň ýoňsuz ata. Ogulhanym üçe baryp, ikä ýetdi gyzyň sany. Goltujagyna harplyk berip molla eltdim Döwletjany. Öňki ýaly eti seňki süňki meňki diýmedim men, bu mollanyň öz mährimden tapawudyny duýmadym. Bir ýyl geçdi. Ýoldam eltdi ak ýüzlüje äşejigi, ýany bile daýym eltdi sary gulpak maşajygy. Menem eltdim ýene-de bir gara gözli köşejigi. Harabada ýelmik gözläp, gözýaş seçen ogullamyz, iki tokga kerpiç şaýa zordan geçen ogullamyz, üç dost bolup kejebeden alyp gaçan ogullamyz, JPT-ni tamam edip, molla boldy oglumyz, molla boldy gyzymyz. Diňe ogul-gyzymyz däl, sapak berýä özümiz. Ýüzläp gezek sowap galdy pyýalama guýan çaýym, täze dünýä açdy maňa Ogullydyr Saşa daýym. Birim ýaly, beýlekisi atam ýaly. Döwlet agaň taýmazyna döwlet berdi Lenin ýaly. Setegämi gije-gündiz tarlatsamda az ýaly. Günortanyň jugzasynda ýürejigim buz ýaly, goçamyň gozalary goşa biten hoz ýaly, orta ýaşan asman gözel gözlerime gyz ýaly. Ertek ilen gahrymany keramatly Symruk ýaly bereketden berekede äkidýärdi kolhoz ýoly. Emma Weli o Symrugy ak ýolundan sowjak bolýan, agzyndaky yrskyny alyp ganatlaryny döwjek bolýan, jan howluna pysyrdaşýan agsat towsak çaýkel kändi. Düýşlerinde jüýje görüp, huşlarynda elin serip, olar şondan tamakin. Ýöne welin ol Symruga Duzak gurmak indi kyndy. Kolhozçylar ganat dyldy, tamakinler pyýadady. Has dogrusy, duzak ýerde, durna eýýäm howadady. Kempir, Ýene sandyk diýen ýaly, ýene kempir geldi diýmäň. Öňki aýdan hekaýaňda o kempiriň öldi diýmäň. O kempiriň haram jany berk ekeni, berk eken. Soň-soňlaram kän ussdym men ol adagly ýer çekene. O nejisiň ýüregine ýaňadandan jan berýänler, garagyna nur berýänler, damaryna gan berýänler obamyzdan saplanýança aýrylmady öňümizden. Käte ýetdi yzymyzdan, käte çykdy deňimizden, käte tutdy syýymyzdan, käte tutdy ýeňimizden. Aýrylsa-da duwlumyzdan ýolumyzda kän göründi, Kisesinde potly hanjar, gözlerinde gan göründi. Annamyrat ýalylaryň goltugyna dykyljyrap, Çakanlaryň, karylaryň mesisine bukuljyrap, Ýer astyndan, ýer üstünden gömülgen dek sokuljyrap, Çeýnäp duran nanymyzy agzymyzdan kakjak boldy, Ýaňy biten donumyzy gyňajyna dakjak boldy, Ganymyzy sorup, ýüregimizden çakjak boldy. Saşa daýyň diýşi ýaly ýumrugymyzy düwdük birden. Agzyndaky soňky dişin gaňryp aldyk betkem birden. Bilek ýaly tasma kesip, ýagryndan, gulagyndan, dodagyna suw damdyrdym ak bilegiň ýalagyndan. Daşyna-da köpün ýasap, juwaz ýagly balagymdan temenime kendir sapyp, ýan-ýakasyny kökledim men. Suwluk torba başjak dykyp, setedäme zynjyr dakyp, Çygyş, çygyş bekledim men. Taýmaz daýy setezaňa tirkäp barýan zadyň näme? Familiýasy Taýmazowa, öz ady hem Mätäç mama. Ony nirä süýräp barýaň? Jaýlamaga, jaýlamaga! Birem gitjek Taýmaz aga, birem gitjek jaýlaşmaga! Setezämi owlak ýaly böküp mündi onlap çaga. Gök gartalyň gapdalyndan ýaşyl lepä çykyp barýan Seýilkäniň deregine adaglymy dakyp barýan. Yzym bile bütin oba at-gaýtarym süýşüp gelýär. Şu ýersi paba toý lybasly gölegçileň öňün başlap gaýşyp gelýär. Ýas wagtynda oýun-gülki gabahatdyr diýýän kilwan, ýas wagtynda ilden ilki gara geýim geýýän kilwan gyrmyz donuny şowurdadyp ýüzüni göge tutup gelýär, perdeleriň ýokarsyndan kolhoz jana tutup gelýär. Adaglymdan üstün çykyp lebin lebe goýan ýarym, köz keteniň ýokarsyndan begres çabyt geýen ýarym egrindegine deňzäp gelýär, Polodystan gyzy bil, Dünýäň yşkyn, dünýäň müşkin, Alyp gelýä özi bil. Bütin oba süýşüp gelýä, Ýany bil, yzy bil. Ýandaklykdan ýandaklyga, Hendeklikden hendeklige Arlap barýa polad atym. Birden-eke sakga durdy, Barjak ýerime belet atyp. Onýança-da, Bärik! diýip, owaz çykdy gara ýerden. Pillerimizi ýalpylladyp, sojap bardyk ýerli ýerde. Bir seretsek, gelen ýerimiz porsygalaň deňi ekeni. Bärik! diýip çagyrýanam, Keminäniň gömüp goýan possunynyň ýeňi ekeni. Şo possunyň adaglymy mekan belläp, on bäş gulaç gabyr kowup, içine-de mäkäm çöwüp, torban bile başrak sallap, Goý, sahylyk menden galsyn, köpünsiz bir gitme diýdim. Bar, torbam seňki bolsun, erteki gün azaglygyndan öýke kine etme diýdi. Ýüzläp piller ýüzläp ýerden depesinde dag ýasady, ýüzläp elleri ýüzläp ýerden on ejizin başujynda it gyzgandan bag ýasady. Azaglymyň täze öýüniň çür başynda oturdym-da, çep gulakly kepjejigimi gujagymda ýatyrdym-da, kisämdäki sapançamdan üç-dört oky güwretdim men. Jynazanyň deregine Bir namany zowlatdym men. Oraz çamda otuz ýyllap Gap böwrümden orun melläp, Itler bilen bile ýallap Gezen günleň ötdi kempir. Çöp düýbünde döräp doglan Sen haýýara adaglanan, Şol juwazy ýetim oglan Öz ýaryna ýetdi kempir. Tort ilki meni soýup, Baýnadymy maldan doýup, Ýygan malyn maňa goýup, Elin serip gitdi kempir. Döwlet bize döndi bu gün, Soňky dişiň syndy bu gün. Gum depäňden indi bu gün, Taýmaz seni utdy kempir. Elli ýyl soňrak tökül. Göterildi şu gün göwnümiň yşgy, Gel ýazaýyn diýdim gamsyzja goşgy. Kömelek agtaryp bir topar çaga Dyrmaşýar ýokaryk, inýär aşaga. Ýanýar göreçlerde bigamlyk ody, Atlary nämekä, hökmanmy ady? Serdarjyk, Ataly, Gurtan, Meretli, Birisi torbaly, biri sebetli. Çaşýarlar, üýşýärler, bökýärler birden, gözleýän zatlaryny tapýarlar ýerden. Gamsyzja gülküden ýaňlanýar dört ýan, ýene-de gykuwlap ylgady gurt han. Girdi sebetlere gelin-kömelek, bir däl, üç däl, dört däl, näçesi gerek. Ýerlikli sebetde bir topar jora. Atlary nämekä, tapandan sora. Sowaşdy baýyrlar, garaldy iňrik. Gelýärdi çagalar kömelek gemrik. Hoşally Ataly, Gurthan, Meretli. Serdarjygymyz weli Boşja sebetli. Sebede düşen ýük, üç-şe kömelek, birisi goturdy, ikisi kelek. Gamsyzja goşgyma ýene düşdi gam, gije uklamady, kijijik Adam. Goşgynyň nähili dogulyşy hakda köp gezek köp ýerde berdiler sowal. Goşgy hem çagaňdyr. Ýöne möhleti dokuz aý, dokuz gün, dokuz sagat däl. Käte ony bir ýyl çaýkap gezersiň, käte-de dokuz ýyl, käte-de. Biri öýde doglar, birisi ýolda, käte-hä gyz bolar, käte-de ogul. Bägül ýaly näzikdir, erkekleri goş şahy dek gödekdir. Birligi bolsun, bägülmi, şahmy, jaý ýerinde ikisi-de gerekdir.